U għal darb'oħra kelli nismagħha kollha kemm hi. Gradwat fil-ġeoloġija. Rebaħ ma nafx kemm il-premju. Jiena salvu, inkun ma' Tony u Ugo, dak li ma jismax. Xogħli huwa li naħdem fil-laboratorju tal-gvern. U nzerta li dan Jeremy sab xi qabar lejl inħawi ta' ħaddimli u għejjieni jitlobni. Allura when will the results be ready? Iva, għandi żewġ każijiet oħra, nispiċċa lilhom u nibda tiegħek. Imma m'għandi intihom nokta għax jien Saturday u Sunday ma naħdimx, eh? Tajjeb wisq mela, ngħaddi għada. Bye! Jiksru l-istorn f'ieħda, imma ħabat tajjeb ta' xi lejla ngħid. Nagħmel hawn sa ħdax-il filgħodu, nagħmel ir-riżultat u jekk ma jinqala' xejn, x'inhi rrid, ara li ġej. U ħriġna, morna ħadna xi ħaġa mill-gazin.

Ejja, fl-aħħar diskussjoni. Ħafna minnkom ikunu d-dar jew xi post partikolari u tgħidu, 'Għalkemm qiegħed waħdi. Għalkemm qiegħed waħdi. Jien mhux ħa nibża'. Jiena mhux se nibża'. Tajjeb li wieħed jgħid hekk? Naħseb tajjeb jiena. Ħażin. Ħażin ħafna. Ħażin? Għalfejn ħażin, ħasra? Waħdek ibża'. twerwer għaliex l-affarijiet li jistgħu jiġrulek ma jispiċċaw qatt. Il Madonna mela x'hu jista' jiġrili waħdi? Kull ħoss li tisma' tibda taħsbu xi fatat. Fatat? Xi ħadd ġej biex joqtlok. Ma ma. Però imbagħad hemm nies li jieħdu gost jibża. Le le mhux jien, taħsgu mhux jien, mhux jien. Nies li jitolbu lil xi ħadd li xi ħin jiġi minn warahom. Mu jaħsadu. Ta' fejn ma. Għara għaxra kol pulizija fih daqsdinja jibza minn dellu. Mux ta' għamelu. Noqot jena s-sama l-qabar xta' għamel. Ser, poġġi bil-qeda. Ma. Ma nistax nifem. Kif il-pajp ħariġlu l-permess jibni ħaddingli. Grazzi Lars li ġejt. Eh, naf nitlifa bro. Din aħjar mill-li mort nara James Bond għax di taf li life. Taf li qed tiġri dak il-ħin. Hemm ċans li jmutu aktar u allura tiġi aktar eċitanti. Għandek raġun. Il-wili u sieħbu ħajmorru fil-laboratorju fejn sabu dak l-għadam. F'dak iż-żig ta' qabbar, ta' fejn kont ħarib lit-torri. U mbagħad ħajqabdu l-għadam biex ħadd l-għadu kemm imut. Jidħlu ġewwa u jibluh mal-għadam li sabu fil-qabar. Eee, kemmi dajma, bro. Vera dajma, da, vera dajma. Tiftakar dik id-diska li konna nkantaw meta konna żgħar. Ernew Larsen, Ernew Larsen, tibża trid, tibża trid. Erni jaħsibhom, Larsen jagħmilhom, tibża trid.

Għax għandek pin fuq qoddi. Insaqta, wejja, s-sena għamlu ħanibdew. Mela, isma, ejja, qabel ma morru biex ma nizbaljawx, nredu l-pjan, eh? Nirrevedu! Dik, mela, jena u l-pini, libsin kamuflaxt, eh? Nidħlu mit-tiqa tal-mużew. Daħlu, eh, maru. Vera, għaw, tajbin, eh, dawk il-kameras li għandhom fuq moħħom. Dak verdi, eh.

Iktar Ġesu speċjal mill-security guard. Issa se jagħmel. Dota. Ivana, come in! Ejwa, Marija Santa, għas minuta ma jħallini kwieta da! Come in! Kesu xede? Għawnek għaw xieħat li għadem għaw, illi nafuħ. Kod naf li għadem xaħġa, kien ġo laboratorju. Ivana, come in, xħan għamlu? Eh, uħorġu minn hemm fakit issa. Bomba! Iż-żeggu mhux toħorġu ejja komplu wara ma tqajmuh. U jekk iqum. Inkunu pożittivi fuq biċċa xogħol bħal din. Jekk tqajmu ikollok tbennu. Inkunu pożittivi u mandu jinqala xejn. X'ħan għamlu? Ma nafx. Orqot, orqot, ibni, orqot. Għalik barka u mistrieħ. Efona. Prosit, isuħar jorqod. Dik mi serena ruħi, iżda jittebin tarriħ. Kompli, Ivana, kompli. Ex eh, inkompli, semmek nafta, dik kienet poezija ta' Ruzar Briffa, u nafa għax kienu jtwili koppi li li.

Jilek iċ-ċavetta bil-mod Tinkwinax salvu inti orqod Ma garajtix l-ommok dis-saqqa għalfejn biex ma nagħmel storbju jien ħanajt xejn. Fejn l-adma ta' dak il-li miet aqbad u tijili għallik miż-żikta f'sit. Fil-pagalja tagħla għandek issibha, iftaħ bil-mod u tista' iġġibha. Din għandha il-kod, sakkartha għaliex? Sieħbi, mhux biex ma jisilqunix. Tini in-numru ta' ħliel ix-xejn. 6969, dak hu l-kod ġbin. Il-kowd mhux jaħdimli kif dejjem biswit. Forsi l-bagalja qiegħda bil-maqlub. Idaw xorta.

Qomt mill-ewwel u bdejt nanalizza l-għadam ta' dak il-ksur is-sonn ta' Jeremy. Jiġifieri kemm ilna li waqqafna lil Father Robert, ħadd mhu jmur aktar il-quddies ta' Sant'Antni? Mela x'kien jagħmel dan Father Robert biex in-nies kollha kienu jħobbuh? Ibgħat, ħalli nkellem lill-kappillan. Ħa nara jekk jafx din is-sitwazzjoni. Mela, nejm, nejm. Hmm. Dar il-wirt fuq kollox. Mi wirġi id-dew. Allora mux darin rid mena, issa.

X'jiġifieri llejla se nagħmel? Għax jiena b'xi mod irrid nara kif ħa ninżel int għal-lejl u għandi żewġ affarijiet x'nista' nagħmel, li huma, one, noħorġu jiena u inti mmorru xi mkien sabiħ u nagħbu. Tajjeb. Ok, u two? Two, nerġa' nintefa' m'ommok jien. Immorru għall-one, immorru għall-one. Tiddejjaq u issa li l-ħbiberija tagħna daħlet iktar fil-punt ta' ragħni filgħodu. Tarani bil-qalzitta ta' jekk, jekk, ikolli qalzitta ta', nagħmel xi bella kafè jew te, ngħidlek ibni kif isgħod fiċ-ċina. Trid te għax ommok ma tiflaħx tqum għax meħluba fis-sodda. Nifqa' jien? Le, le, ħa nifqa' jien, għax qiegħda jien. Sorrejt. Noħorġu però ara twaqqagħni għaċ-ċajt għax għandi reputazzjoni tajba man-nisa.

Tajjeb, imma għaddi għalik jena li ma tiġiġ dak il-pasta zata ta' van. Zazatus. Ro, inti Robert. Ma, mela, jien, kolni kem jien. Xieġralek? X'qed idu jiġrili? Iddeċidejt li nibda l-ħajti hekk. Nerġa' nibda mill-bidu. Inti ġifieri daqshekk qassis. Daqshekk qassis. Anzi, beħsibni tant nibdilha ħajti li ħa nagħmel dak kollu li ma stajx nagħmel meta kont qassis. Ara l-ieħor u n-nies tal-parroċċa nsejthom il dawk. Mhux jipportani minn nies tal-parroċċa, skemm taw kasi lili, jien ma interessanix jagħmlu huma. Fimni, jekk tittara hekk, vera hux. Imma issa lura xi pjanijiet għandek? Jew wieħed għandi jien. Li ma jkollix pjanijiet, anzi taf se nagħmel il-lejla. Il-lejla ħa noħroġ, ħa nagħmel kif jgħidha l-wili hawn. Ammur nabi tajjeb, insib mara u qed ngħid. Iva biżejjed. Eh. Iġifieri, inti daqshekk qassis issa. Daqshekk keċċewni mill-qassis. Għax l-Isqof qal li noqgħod nilbes ta' mara u. X'tagħmel? Ifhem, msawwat in-nies waqt il-qrar u li qabdu ninbabas bil-flus tal-parroċċa, fetaħ inkjesta. Min, int? Imma inti żgur li ma tagħmilx dawn l-affarijiet. Jew vera għamilthom? Hemm xi ftit minnhom li huma naqra veru, imma ifhem, kull ma għamilt jiena dejjem għamiltu għax kien hemm bżonn li jsir. Issa, ma toqgħodx tinkwieta fuqha, jiena għamilt xi għamilt xi tlett ijiem ta' ħażin. Mela, sa anke irqab barra, imma issa imma issa naf xi rrid, naf eżatt eżatt xi rrid. Dak x'inhu? Naf? Għaxixa trid? Ara ma tpejjeblix il-ħaxixa fil-karozza ta' qabiż lil barra. Isma' hi. Issa legali ta' Ma għandek dik raġun, x'dak mhux suppost tpejjeb xorta jekk ikun hemm it-tfal. Qedlu lili? Le, u naf li ħa tgħidli biex. Tgħidlux. Inti tgħidli biex ngħidlu sotu. Oh, eh, tgħidlu, xek m'għandek xabtit, tgħidlu xala bibna ħna. Għan inżel npejjeb daħlu ma. Arissa u koll, għax kien baqa xaħat f'siktu, anki da qed jitlaq minn moħħu. Oh my God! It's recent, mela! Xi ħadd diven katavru għad-dingli! Jiġifieri taħseb li huwa post omiċidju? Ma nafx xi ngħidlek u ma nidħolx fiha. Imma min-naħa tas-sovrantendenza jiena nista' ngħid li ssib biex ikompli bl-iskavar. Jekk tridu, tistgħu twaqqfu intom min-naħa tagħkom. Fhimtek. Ma nista' li nagħmel nitkellem ma' xi ħadd mil-laboratorju biex janalizza l-għadda. U min analizzah taf tgħidli fejn Sorry. Sorry, salvu? Skont min irid. Eżatti, għax jekk jisserta jridu xi ħadd li salvu m'għandux grazzja miegħu, allura anke jien kapaċi nkun salvu. Jew jien. Mhux int isalvu.

Mhux jien sod, għax jien meta nixrob xi birra ma nsofx daħsaq. Din saħħatna. Mhux fuq hekk xtaqt inkellimkom, imma fuq dak il-każ ta' ħad-dingli tal-għada. Eh, ta' Jeremy. Ifhimni. Jiena ttestjajt fuqu, ma tagħmilx sens, għax jiena sibt bejn erba' U ħames snin? Ma jistax ikun, ġifiri da mit riċenti sewa. Ma nafx meta mit, għax daw bl-axra birra, ma nafx qed ngħidha. U hemm xi ċans li nsibu ta' min jidi l-adma? U mela m'hemm xi ċans, ser, għenilek jien x'nagħmlu. Noqogħdu attenti sa bajnejn għal kulħadd li jgħaddi. Jekk jgħaddi x'adbad ma nieqsa, mela ura dak hu. Proset, Willy, proset. Issa, il-proġett ta' ħaddingli m'għandux ikun aktar inkwiet fuq. Grazzi. Grazzi. Mhux hekk, grazzi. Ara jien qatt ma nuħu l-grazzi, salvajt is-sitwazzjoni jiena. Issa, Willy, Jeħtieġ nibdew naħdmu fuq il-pjan tiegħi. Jiġifieri naraw kif nagħmlu biex nipprivatizzaw il-bajjiet kollha ta' Malta u Għawdex. Żomm, żomm, żomm naqra. L-affarijiet issa nbidlu. Jien one m'għadniex mal-Prim Ministru, tu laqqas għadni nista' nidħol lejn Kastilja. Jiġifieri, thank you, but no thank you. Poġġi bil-qedem! Jien ma kontx qed nitolbok pjaċir. Imma kont qed nippretendi li taqdini. Eh, ma kif ħa naqdikom? I swear there's a willy. There's a way. Hello. Min hemm il-kapillan? Iva jgħidlu jgħaddi, jgħidlu jgħaddi. Aw, pi! Aw taħdem. Eh, Mal-prim, fiex nista' dik? Għalli sajku ħana minna għawicċi. Ma tamillix kafe u għax inni barra minn dal-ħodu għadni maħħadċej. X'kulur tridu? Miswed kif tgħid għamlu xorta, xorta ta' xorta. Ivon, kafe swed tal-kappellan. Thank you. Grazzi, Pete. Għajx, jisir kapilla. Isma, għax, għandi tal għax għandi dina. Tenna ta' Ammi, niki. Ara, għax għandi di, mhm. dil-guest house, sewa, u għanibda inħaddima ġejn il-turisti. U għet niprofa namila, għet jitlobni ħafna affarijiet li ma nafxinu, ma jinnaf, bidi jitlobni wifi, ma għandix idea xinu wifi. Wi-Fi, internet għandek? Eh, Wi-Fi, u bdejt nejt jien għara kien ma nifimx tajjin. I, grazzi għarru, minn għandek, hi. Ħalib ma għamilt li xo? Le, ma tlix li bil-ħalib. Għax nieħu ħalib jien. Peress li għet li xorta. Evon. Mux problema, issa nġiblek naqa ħalib ta' Għarruħ minn għandek hi, għarruħ minn għandek. Issa, u bdejt ngħid, forsi toħod daqsxejn ħsib inti. Naqma sur kappella. Isma, Inħalsek ta' mhux b'xejn ġifieri. O, mela jena l-flus jien biex najnek. Eh, mela, għal daqsek. Neringrazzjak jek tamili li bxejn, grazzi, grazzi xorta ta' Kif tafni? Xinu? Eh. U għawnek għandek il-ħalib. Eh, grazzi, grazzi, grazzi. Right. Eh. Għalli jista' jkun zokkor tfajt? Le, metlix li rrid zokkor. Xin u zokkor ta'. Mhux problema, ħan ġiblek it-zokkor ukoll. Grazzi, grazzi. Din hemm commission xi tħallas? Iva, naf, naf, naf, fil-kas ħallasa. U bat inti jomlok finni tiqa. Isma, jena l-kappillan ta' mux sen fottik. Eh. Dak ja saħsilġ. Isma' hi, għajt il dik is-segretarja għandek ta' li jiena qra slow. Mhux hekk. Mhux tallib xejn. Tal il-commission ħalla sa jiena ara vera l-kappella nandu l-sienu. Ta' zokkor.